Fl-episodju tal-lum se nitfaw dawl fuq il-ħidma ta' Nikola Caruana li tokkupa l-pożizzjoni ta' Senior Manager mal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu jew l-MTA. Nikola taħdem fid-Direttorat tal-Konformità u Regolamentazzjoni, magħruf aħjar bħala Enforcement, u ilha f'din il-pożizzjoni 'l fuq minn sentejn.
Jien naħdem Compliance and Regulatory, magħruf aħjar bħala l-Enforcement, u x-xogħol tagħna huwa li nosserveljaw il-setturi tat-turiżmu li jinkludu l-catering establishments, l-akkomodazzjoni, il-host families, il-holiday apartments, il-postijiet għall-btala, diving, diving u diving centres, travel agency, tourist guides u timeshare ukoll. U jiena personali naċċerta li dawn il-premises kollha qed iżommu mal-istandard tagħhom, niċċekkja li l-inspections qed isiru, niċċekkja l-files li hemm l-istandards kollha qegħdin hemmhekk, u mbagħad ikolli nattendi għal ġieli jkollna każijiet il-qorti fejn insibu li min qed jopera bla liċenzja jew min mhux qed josserva r-regolamenti tiegħu tal-liċenzja nipproċedu legalment, jiġifieri hemmhekk nipprepara l-karti u l-każijiet kollha. tiegħi, mbagħad f'day to day running niċċekkja l-emails, nissettja meetings ma' dipartimenti oħra, meetings ma' superjuri tiegħi u mbagħad nagħmlu joint inspection joint inspections ukoll ma' awtoritajiet oħra. L-inspections huma importanti ħafna għax minn dawn l-inspections ħassir taf xemm hemm barra, għax ovvjament minn wara d-desk jiena ma nkunx naf x'qed xemm. hemm barra, jiġifieri meta mmorru nżuru l-postijiet insiru nafu x'hemm hemm barra u għalhekk qabel ma toħroġ liċenzja aħna nagħmlu l-inspection għax qabel ovvjament trid tiċċekkja l-post jekk hux up to standard. U anke il-routine inspections li nagħmlu pereżempju fil-lukandi nagħmluhom darba f'sena dak importanti ħafna biex naċċertaw li l-istandard qed jibqa' jinżamm apparti li nagħmlu f'setturi ovvjament differenti bħal catering, id-diving induru d-dive sites ukoll biex niżguraw li min qed jopera Huwa liċenzjat, il-tourist guides ukoll fis-sajf nagħmlu erba' xhur, ħames xhur, apparti ovvjament fix-xitwa imma fis-sajf jiżdied ix-xogħol, induru dawn il-postijiet l-iktar turistiċi biex niċċekkjaw li dawn huma kollha liċenzjati huma bit-tag, jiġifieri l-ispjegazzjoni li qed jagħti ġejja minn xi ħadd professjonali, xi ħadd li jkun studja. Fit-topic, it-travel agents ukoll naċċertaw li daw huma liċenzjati ħabba l-affarijiet li jridu jispjegaw lit-turisti, anke parti mill-insolvency fund li inti meta ssiefer irid jekk meta ħa tixtri package travel inti irid ikollok ċertifikat. Għamilt diversi snin naħdem fil-lukandi fejn kont naħdem fis-settur ta' sales and marketing fejn kont responsabbli li nbigħ l-events u nieħu ħsieb l-events ukoll u riċentament ukoll kont kont ħdimt ma' destination management company fejn kont inbih il-Malta bħala destinazzjoni u kont insiefer fuq diversi fieri internazzjonali wkoll. Jiena studjajt l-Università ta' Malta għandi Masters u għandi Baċellerat fit-Turiżmu u 'l quddiem nixtieq li forsi nkompli nistudja aktar f'dan il-suġġett li qiegħda fih, ġifieri nkompli ntejjeb il- in-knowledge tiegħi f'dan il-qasam. Pala persuna li dejjem studjajt u ħdimt fit-turizmu xtaqt li l-parti li jmiss tal-karriera tiegħi tkun fl-infurzar. Għax jiena nħobb il-Malta pala pajizi u dejjem nixtieq li intejbu l-prodott tagħna nkunu fada kompetittiva. Bħala nforzar irid trid tkun persuna ta' karattru sod, irid ikollok paċenzja u trid tkun taf tikkomunika tajjeb għax eh, matul il-karriera tiegħek ħadd iltaqa' ma' diversi sfidi, ħadd tiġi ċhallenġjat, jiġifieri trid tkun persuna li tkun ta' karattru sod u ta' integrità wkoll, dawk li huma kwalitajiet importanti ħafna għal dan ix-xogħol. Kull ġurnata hija differenti, ma jkollix dejjem ġurnata l-istess, nibda filgħodu billi ndur it-tim, inkellimhom, jekk ikun hemm xi problemi jew xi affarijiet li għandna bżonn niddiskutu ikollna one-to-one meetings nitkellmu, mbagħad nipproċedi billi niċċekkja l-emails nara l-affarijiet li huma l-iktar importanti biex għandi naddressja, Niċċekkja daw il-recommendations, il-files, jiġifieri l-inspections li jkunu saru, r-rapporti tagħhom niċċekkjhom u niffirmhom biex ikunu jistgħu jingħaddu għad-dipartimenti tal-liċenzja biex tinħarġilhom il-liċenzja. Nikkowordina ma' dipartimenti oħra x'ġieli nagħmlu joint inspections kif ikun hemm il-bżonn ma' awtoritajiet oħra u nipprepara affarijiet legali kull pereżempju min naqbdu li mhux qed jopera bil-liċenzja jew qed jikser il-kundizzjonijiet tal-liċenzja mbagħad aħna nieħdu proċeduri legali ġifieri nipprepara dak ix-xogħlijiet ukoll u anke jkollna ħafna meetings mal-istakeholders għax aħna l-għan tagħna huwa li l-ewwel nipprovaw ngħallmuh il-persuna qabel ma noħorġu l-multa mbagħad ovvjament jekk dak il-persuna mhux ħa jikkoopera jew ħa jibqa' mbagħad aħna nipproċedu legalment ukoll. meta ma nkunx ix-xogħol nipprova nirrilessa kemm jista' jkun hemm nagħmel qadi li jkolli mmur għal xi mixja fis-sajf inħobb nom ħafna u nħobb insiefer ħafna wkoll.
Nikola tispjegalna li ħafna mid-deċiżjonijiet tad-Direttorat ikollhom impatt mhux biss fuq il-ħajja taċ-ċittadini Maltin, iżda wkoll it-turisti li jiġu jżuru Malta. Fil-fatt, ix-xogħol isir bl-iskop aħħari li jibqa' jitjieb il-prodott turistiku u li tibqa' tissaħħaħ l-għaqda kompetittiva tal-pajjiż.
Bħala mara li taħdem fl-enforcement meta bdejt ix-xogħol tiegħi hawnhekk forsi huwa aktar dominat mis-sess maskili dan is-settur. Ġifieri dik diġà kienet sfida fiha nnifisha għaliex ħin ġejt u kont qed immexxi d-dipartiment kienet sfida għalija għax jiena mara, imma sibt il-kooperazzjoni tal-kollegi tiegħi u dik il-sfida rnexxieli negħlibha. Hemm diversi opportunitajiet u naħseb għandu jkun hemm nisa f'aktar rwoli importanti fit-turiżmu. Ġifieri għandu jkun hawn iktar forsi awareness u pubbliċità tas-settur tat-turiżmu x'jista' joffri, għax xi drabi naraw affarijiet li mhux daqshekk favurina, imma s-settur tat-turiżmu huwa rewarding ħafna, ġifieri dik xi ħaġa li forsi we need to get across. Il-role model li inspiratni hija ommi għax dejjem stinkat u ħadmet u dejjem il-valuri tax-xogħol għall-midni x'inhuma, dan is-settur mhux huwa mhuwiex settur faċli, allura naħseb irid ikollok ukoll karattru sod u tkun ċerta mill-affarijiet u mill-persuna tiegħek u jrid ikollok ukoll ċertu kunfidenza, trabbi ċertu kunfidenza anke as you go along the way tibda tiltaqa' ma' ħafna xeni li qatt ma forsi tkun affaċċajthom qabel u hekk trabbi l-kunfidenza waħdek. ukoll. U hemm ukoll għallmitni biex inkun nirrispetta n-nies u nifhem u nisma' n-nies li dawk naħseb huma valuri importanti ħafna li anke jiena nagħmel mal-kollegi tiegħi stess. Meta kont naħdem fil-lukandi kelli l-opportunità li nkun parti mit-tim eh, li ħadu ħsieb li ju presidency kif ukoll li ju Afrika Summit, tal-imt ħafna minnhom dawk il-ġranet li konna naħdimna u responsabiltajiet li kelli u l-ħidma li kien hemm wara għax jgħaddi f'ħafna fi ftit żmien imma infatti l-preparament ikun twil ħafna wkoll kont ħadt ħsieb delegazzjoni mill-Parlament Ċiniża wkoll li kienet ta' sodisfazzjon kbira u qatt ma ħa ninsiha. Hemm diversi opportunitajiet, hemm diversi setturi differenti, għandek il-marketing, għandek is-sustainability, għandek l-infurzar, għandek il-liċenzji, għandek il-kultura, għandek l-aviation, jiġifieri kemm trid. It is a very broad broad operation u hemm diversi possibilitajiet u kif għadt diġà u nerġa' nirrepeti l-career growth huwa wkoll fast, ġifieri meta tibda hemm il-possibilità li ovvjament tkompli tikber fil-career wise.
Meta ma tkunx qed tikkoordina mat-tim tagħha jew tieħu ħsieb it-tmexxija ta' kuljum, Nicola tħobb tivvjaġġa u tiskopri kulturi differenti. Għalhekk sibna ftit ħin biex nitkellmu ma' Nicola dwar il-ħajja tagħha lil hinn mill-post tax-xogħol.
Il-vjaġġar għalija huwa importanti ħafna għax anke mentalment nistrieħ meta nsiefer, tiltaqa' ma' nies differenti, tiltaqa' ma' kulturi differenti, tbiddel mid-day to day job tiegħek, anke titgħallem ħafna affarijiet għax Ġieli tiltaqa' ma' ħafna esperjenzi li forsi ma tkunx iltqajt magħhom qabel u naħseb tiġi lura b'iktar it opens your mind, open mindedness. L-ivvjaġġar jinvolvi pjanar, time management, anke building of relationships, pereżempju meta ssiefer fuq xogħol barra ovvjament dak huwa ħaġa importanti ħafna u dawk kollha huma importanti għall-day to day job tiegħi.
U la qegħdin fuq is-suġġett tal-ivvjaġġar, fl-episodju li jmiss inkomplu s-safra tagħna stess fejn se niltaqgħu ma' nisa oħrajn u nsiru nafu bil-kontribut li qegħdin jagħtu. Narawkom.